Büyük Allah Tealanyň ady bilen salamlar saýgalar bolsun aziz wa hormatly görüjiler bul haftanyň muhim habarlaryna men Nurmuhammet Nadim bilen hoş geldiňiz. Yslamy Emirligiň Daşary işler wezirliginiň başlygy Amirhan Muttaki Hamasyň syýasy däfteriniň başlygy Ismail Haniýe bilen telefon arkaly gepleşik geçirdiler.

Helmand welaýatda un öndüriji bir hususy kärhana açyldy. Bul kärhananyň mesullary kärhananyň ýetmiş million afgany budije bilen gurşalyp, ýigrimi dört saatda üç ýüz tün un öndürýonlygyny aýtýarlar. O hem-de kärhananyň mesuly Mirza Weliniň aýdyşyna görä, bul kärhanada iş mümkinçilikleri barabarlanyp, Ýetmiş million afgany budije bilen faaliýete başlandy. Bu arada Helmend welaýatyň ýaşaýjylary işsizligiň kemelmegi üçin täjirlerden ýurtda maýa goýmaklaryny islediler. Bularyň aýdyşlaryna görä, täjirleriň ýurtda maýa goýmaklygy gaýrykanuny muhajiretleri kemeldip, ýurduň hut kifalygyna faýda etýär. Helmand welaýatyň mahally mesullary häzir bul welaýatda dürli bölümlerde bir ýüz elli iki sany kärhananyň faallygny aýtýarlar. Ilkinji milli iş konferansy sişenbä ikinji Esed Yslamy Emirligiň büýükleri Jahani Nihatlar we Puhantun Ussatlaryň gatnaşmagy bilen Kabul welaýatda geçirildi. Bul konferans Ijtimaýy işler wezirligi tarapyndan bütin ýurt boýunça iş mümkinçilikleri döretmek üçin alyndy. Ijtimaýy işler wezirligiň başlygy Abdulmennan Omari häzir bir million gowrak kişä Yslamy Emirligiň idarasynda iş bilen maşguldygyny aýtýar. Bu arada Senat we Tijarat wezirligiň başlygy Nuriddin Azizi bul konferansda bäş ýüz müň kişä iş mümkinçilikleri döretmek üçin bäş ýyllyk bernamasynyň barlygyny aýtdy.

Halaça bul derwezäniň bent bolanlygynyň delile belli däl. Bu arada Yslamy Emirlik bul geçelgäniň açylmagy üçin Pakistan ýurdy bilen gepleşip, mesaläni hal etjekligini aýtdy. Farýap welaýatda iki ýüz sany mekdep soňky savaşlar we tebigy hadysalar sebäpli harap bolup gurşalmaga ehtiýajy bar. Farýabyň maryf başlygy we ýaşaýjylary bul mekdepleriň haraplygy okuwçylaryň kyn duruma düşmekligine sebäp bolup, häzir hem bul okuwçylar açyk jaýlar we kiraýa öýlerde okuwyna dowam berýonlyklaryny aýtýorlar. Bul ýaşaýjylar Yslamy emirlik we ýardamçy nehatlardan harap bolan mekdepleriň asasy şekilde gurşalmasyny we mizu çewki mümkinçilikleri döretmegini islediler. Aýdylyşyna görä, soňky tebigy hadysalar we savaşlar sebäpli bütin ýurt boýunça mekdepler we bazi amma täsisatlar harap bolup, gurşalmaga ehtiýajy bar. Luger welaýatdaky Misi Aýnek Purujanyň ameli işleri çharşenbe gün Üçünji Esed Yslamy Emirligiň we çyn ýurduň büýükleriniň gatnaşmagy bilen başlandy.

Messi Aýneke ýurduň gerekli madenlerinden bilip, bütin täjirler we maýagoýujylara ämniýet taýdan itminan berdi. Ysraýyl harby güýçleriniň Gazanyň Han Ýunus mantykasyna soňky bir hüjüminde ýetmiş sany falastini kişi janyny elinden berip, iki ýüz kişi hem ýaralandy. Reuters habarnamasyna görä, sişenbe Ysraýyl harbylarynyň Gazzanyň Han Ýunus mantykasyna ýer we howadan hüjüm etdi we hem-de falestinlilere Beni Suhaýla şährinde hüjüm bolup, şehit we ýaralanmaklaryna sebäp boldy. Bu arada Birleşen Milletler Guramasynyň defteri bir ýüz elli müň kişi Ysraýylyň soňky ahtary bilen Han Ýunus mantykasyndan çykanlygyny aýtdy.